mhuri yezimbabwe uh, zvakaoma pane chiitiko chaitika eh, chemurume watiinaye murume uyo ane nyuchi eh, akagadzirwa nevanogadzirawo saka kutaura kuno patiri panapa tine munhu akaita basa iri saka tichakubatsirai mhuri yezimbabwe kuti muzive zvizere eh, pamusoro pemunhu akaita basa iri zvinhu zvinotoitika zvinoshamisa zvichitotyisa mhuri yezimbabwe eh, ticha makadiko nhai maiguru tiripo makadiko mushe tinofara eh, tingade kunzwisisawo shomanana chiitiko ichi chaitika pane murume uyu kuti zvakafamba sei kusvika zvazosvika pakuita chiitiko chakadai ichi mhuri yezimbabwe zvakaoma muchiona murume uyu anoita basa rekuinpota mota saka takataurirana naye tikawirirana kuti pafour months tichabhadhara mari yekuti atigire mota kuno kuzimbabwe then tozomupedzisira mari yake yeduty mota yaya paground saka after um, four months idzodzo pane pakaita two months asingabatike tobva tazotsvagawo shamwari yedu akatiudza kuti kuna chiremba samson vanogadzira saka ndo patakaenda kuna chiremba vakatiudza zvinhu zvakawanda kuti muda kuitirwa zvipi zvekuzvimbisa dumbu zvenyuchi kana zvekutumira bere takangoti a tinoda zveminchi muchiona tikutoshamisika taisaziva kuti zvinhu zvinotoitikawo haa tashamisika zvakaoma mhuri yezimbabwe aiwa tokutendai amai chiitiko chikutoitika ichi right now mhuri yezimbabwe e, tiri pachiitiko murume e, wamuri kunzwa uyo ari kunzi anoita zvekupinza michovha kana kuti ngorovhani achizobhadharwa akaita chinhu chaakaita eh, aifanira kuunza muchovha wevanhu ndikuvaaregedza kusvika pazoitika chiitiko saka zvakaoma mhuri yezimbabwe muchiona tiri pano e, padare eh, rachiremba samson pari kunzi pakaitwa nawi saka muchaudzwa zvizere muchinge maamudare

Ah, mhuri yezimbabwe eh, chiitiko ichi chiri kuitika padare pachiremba samson ah, apo pane vaviri vakadzi vamuri kuona vakagara apa vane nhau yemuchovha kana kuti ngorovhani yavakavharwa nemurume ari apa vamuri kuona ato nomudare dzinyuchi eh, mhuri yezimbabwe zviri kutoitika ah, tingakukwanisei rama zvakaoma mhuri yezimbabwe chiitiko chiri kutoitika chamuri kuona munhu ane nyuchi muviri wese munhu akavhara vanhu muchovha kana kuti ngorovhana ah, ana amai tingakumhorese here kana kuti momhoresa dare taamunguva yedare unomuitani anozimba makadii

Vayaenda kubasa saka vatuma isu. Chabwino. Vanotenda. Chabwino. Hey, maoko. Muri Zimbabwe chiitiko ichi chamuri kuona pano padare rachiremba samson padare pari kuitwa zvinhu zvinoshamisa pari kutumirwa zvakasiyana siyana zvinoshamisa kune avo vari kuba nevari kubata mabasa akaipa nevari kusangana nematambudziko akasiyana siyana saka tichange tichizvinzwira uyu ndiye munhu wakaba kana kuti munhu ari kunzi mbavha nevapenyu vari pano saka tingade kuvhunzawo here kuti ndiye here ana amai kumhuri yezimbabwe ichizvinzwira ndiye here chaiye munhu uyu akakubira iwe eh, zvakaoma mhuri yezimbabwe chiitiko ichi kutara kuno tiri kudare machiremba samson umo mavari kubatsirwa